Dari, l-istrina kienet marbuta ma' tradizzjoni tal-milied li t-tfal jingħataw xi ħaġa żgħira tal-flus mingħand il-familjari tagħhom. Illum il-ġurnata, din id-drawwa ħadet xejra differenti ħafna.

biex dak li jkun l-udjenza preżenti fil-post tkanta magħhom. Ġeneralment ikunu kanzunetti tradizzjonali u popolari, naqilbu l-kliem fuq tema tal-istrina u flimkien ma' Tikka Banda li ilna nagħmlu din l-istrina flimkien għal dan l-aħħar erba' snin, noħolqu atmosfera sabiħa u ta' briju għan-nies u għal dawk li jkunu qed jarawna fuq it-televiżjoni. L-ewwel idea tal-kanzunetti kienet meta fil-bidu meta ħloqna l-Istrina kien 'il fuq minn 20 sena ilu, iddeċidejna li niktbu tema tal-Istrina, l-kanzunetta u flimkien ma' Joe Saliba kont ktibt il-kanzunetta 'Flimkien b'Solidarjetà'. li kienet speċi ta' ta' signature tune u s-sigla prinċipali, konna morna minna video il-belt tagħha b'numru ta' kanzune ta' kantanti popolari u, u, u personaġġi ehm, popolari dak iż-żmien. Ehm, u baqgħet tintuża sal-lum dejjem isiru verżjonijiet differenti, U issa wkoll titkanta live ovvjament waqt it-trasmissjoni. L-lirika kienet saret minn Joe Saliba, konna ntqajna kif nintaqgħu kull darba nikbu xi kanzunetta, u mbagħad eh, ħalli f'idejja biex niktab il-mużika nagħmel l-arranġamenti, eċetera, eċetera, jsir ir-recording. U kif jgħidu, kanzunetta ma tkunx taf l-istorja tagħha, kull Kull kanzunetta fiha storja differenti. Inħossni fortunat li din il-kanzunetta baqgħet popolari għal dan is-snin kollu u saret speċi qisha sinonima ma' din l-okkażjoni tal-istrina li hija tant popolari mal-Maltin. Naħseb li Kull kanzunetta tibqa' popolari meta jkollha dik il-melodija u dak il-kliem li jidħlu f'qalb in-nies u jibqgħu jkantawhom. Jiġifieri jiena personalment l-istil li naħdem ħafna fuq huwa stil melodjuż ħafna, kif ngħidu aħna tal-widna, aħna l-Maltin, li faċli kanzunetta tkanta magħha. U naħseb dik hija formula li taħdem ħafna. Il-kanzunetti li nużaw waqt l-istrina ġeneralment huma ritornelli ta' kanzunetti popolari, qosra, li ndaħħluhom, nippruvaw ninfilsawhom waqt il-programm. Ikollna madwar 20, 25 kanzunetta qosra, ritornelli. Dawn huma popolari. nibdlulhom il-kliem jiena neħu l-proċess, nagħmel il-proċess li nibdel il-kliem ta' dawn il-kanzunetti ehm, adattati għall-istrina u ovvjament hemmhekk eh, dejjem nistennew il-nies kantaw magħna l-udjenza preżenti u noħolqu wkoll atmosfera ta' briju wkoll biex inħeġġu n-nies jieħdu gost u iċemplu li huwa l-iskop prinċipali tal-istrina, iċemplu u jagħtu d-donazzjonijiet tagħhom. Jien naħseb li l-lingwa Maltija taqa' b'mod naturali ma' dawn il-kanzunetti, jien naħseb li kull lingwa hija adattata għal biex titkanta, Jien ma nemminx li hemm xi lingwa li hija differenti, kull lingwa għandha l-karatteristiċi tagħha bħall-istrumenti mużikali. Hekk għandek melodija tista' tiġi interpretata minn pjanu, tista' tiġi interpretata minn vjolin, tista' tiġi interpretata minn kitarra. Ovvjament kull strument ikollu l-karatteristiċi tiegħu, ċerti kanzunetti forsi joqogħdu għal strument u mhux ieħor aktar. minn min strument ieħor, imma naħseb li, li kull lingwa għandha s-sabiħ tagħha għal kanzunetti.